Kutaurwa iye asipo vanhu vachitaura vari papa kuti aiwa uyu Chopota ari kuziva chii? Ari kuziva nyaya. Picture yana yaiwana kupi? Aripo vanhu varipo. Tavhara chii? Eh, ruko nedhishi. Wabva nembwa uko. Vandadaidza chii? Sekuru, sekuru waya kuno. Kuya imbwa yava nechi nerukuru. Ndofunga ndiwo rukuru rwechi rwemwana. mukoma akati kune mukomana uyu ngatifushirei mukomana ndobva aramba kwakanzi ngatitsvagei tichienda naiye ndiye akadzerera kutsvaga vanhu vachiita se vachienda ndo kwakanowanikwa mapisi mapisi mamwe echi nyama dzakachekwa matumbu kwepo that's another point munhu ada kuiga chinhu munhu ari kwanisa kudherera kuti ngatitsvagei tichienda kukunowanikwa zvimwe zvinhu iye ndiye akatindira tafadzwa ndiro akanga riine ropa kuti tafadzwa ndiyaiziva kwabva ropa
yes vakuchibvunzwa yeropa ripa pakati ndihu kuti ataitenga kwanhingi ndobva wataura kwacho kwakanga waitenga zikati takaiuraya chi eh, vamwe zuro

Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yaTapiwa Makore Junior akauraiwa nababamukuru vake Tapiwa Makore Senior neshamwari yavo yavaishandidzana nayo. E, paepisode yapfuura takapedzisira babamukuru e, vachitaura e, mafungidziro avanoita kuti mukomana akange ari, angange ariye ane chekuita pakufa kwemwana uye chaakatanga kuona chakaita kuti asuspecte Tapiwa Makore senior kuti chakanga chiri chii. Handidi kukupedzerai nguva ngatisanganei muvideo tinzwe achitaura zvizere achienderera mberi nenyaya yake. Ngatisanganei muvideo.
Muti akadzivisa vari kuchikoro chedzidzi.
so makaenda ikoko chii chakanobuda panguva iyo ndiko kwakanowanikwa trouser rarara rakasi kubhedhenurwa masofa nemapurisa ndo havana kutanga usi kusecha vakasecha dzimwe dzimwe musha uri padhuze waenda pane wechitup waenda pane wake wechitiri wechitiri ndo pakawanikwa chi vhura bhedhenurwa neropa raari kuti kadori funga kana mapurisa aine mapikicha acho akazi kadu eh. iye ndiye akataura ndikashamba
tafadzwa senior tapiwa senior ndiye akataura kuti iri trouse ndiri mushandi wangu anonzi ndakini yashamba of all the other guys vakanga varipo asi akandirani ndirashamba ana kutaura umwe munhu aisenza ipapo kana umwe munhu aisenza akataurani eh,
zvinoplesa eh, shamba pascene hmm. of eh, murder yes hmm. iye ndiye akati ndira tafadzwa dzuva rakanga riine ropa kuti tafadzwa ndiyaiziva kwanga kwabva chii kwanga kwabva ropa
yes vakuchibvunzwa yeropa ripa pakati ndihu kuti ataitenga kwanhingi ndobva wataura kwacho kwakanga waitenga zika takaiuraya chi eh, vamwe zuro kwakunobvunzwa kuya kwehukuekanzi ah kuroga ituma nzamkupa maka ndakatovapo huku yairwara unoti kuti vakatenga huku hazisi kuenderana kaizvo ndivo vari kudaro ndivo vari kugadzira nyaya yavo hatisisisu ndomuchenesa sei
Mkoma wangu.
Asaka tati tikuvhunzei mm. nekuti imimi ihama yenyu mm. e, uyezve makanga muriko kumusha paiti parufu mm. nepakutsvaga chi mm. nepakutsvaga mwana apa mm. e, uyezve mm. nekuti akubuda achiramba mm. kuti hazvisaka tati tidzose ndangariro dzedu tinotsona mm. kuti mm. pane pakapotseka here vakanenedzerwa here zvinhu zvavasina kuita zvavasina kuita saka munotaura mukana uno wekuti mm. zvatasangana kudai nemi baba barnabas mm. e, makore mutiudzewo pfungwa dzenyu e, uyu topototi ati pakashamba kuti shamba ndiye muridzi wetirauzi eh. e, shamba akauyo panamuti kabatana naye maoko akachingonyara nyara akanyara asiri chamba atinoziva uyo andikutora munhu aunoziva unomuziva shamba eh, atorwa nemapurisa paye mapurisa vakazouya naye vakati ah tauya ne
suspect tauya ne suspect venyu ah takatamanya pataenda paipa Tasvika shamba agara ari mota inowa ari pakati pemapurisa mai agara kudhoko zvikanzi munhu wenyu inini ndisina ndakuona munhu ndakamubvunza ndikati shamba tafadzwa zvivaita izviri zvikanzi ee eh, mudhara chii ndikati iwewe nani muchizviitirei zvikana tafadzwa a ah, tichataura mudhara ndakabva ndanzwa chii hasha ndakuda kutoita sei tobata munhu mapurisa vakabva vavhara chi duri mota vanhu vari kuuya vari mhomhongo vari kumhanya kuuya kuzoonana mapurisa vakabva vasumudza mota kuita se ini pandakamubvunza handida kumanikidzai ndakanga ndisina kana demo kana kumurwisa kana kuita se ndakamubvunza akagara tafadzwa ndiwe here wakaita se akati ee eh, vadaira kwandiri nevamwe vakanga varipo vakamudzwa achidaira kudaro saka anozoti hasirisi ini ndakanga ndamumanikidzerei
ari kuzobuda ka achitaura mm. akujere ah, kuti nyaya iyi ndakairuka mm. ndakaita mm. yekuruka kuti ndakauraya mwana ndichiimplikata futi ichiitafa zvasiniya asi pamberi pamwari hachizi chokwadi chokwadi ndo chandaa kutaura izvinezvi chaakutorotaura izvi ndokwakuruka izvi ndo zvakanga zvizi chokwadi zviri kumashure zvaakutotaura ima ndo zvaakuruka zvandikutaura yaa regrouping vanhu vakusaka chii kuti pamwe vawane rusununguko izvo hatina mhosva nazvo kuti vanorwana vakavatonga ndo vanovaziva nematauro vemutengo une maitiro avo asi situra zvatinoziva kuti ava nechi vane mhosva ndiko zvavakaita se zvavakaita akabvuma kwandiri sinati taura naye ndisina kumurwisa ndisina kuita sei asi ndakumbobatwa nemapurisa akazvigarira muti vamwe vanhu varipo avo Hmm, ndakanga ndakuda kutomuita sei ndakuda kutomurwisa mapurisa vachibva vavhara moto vachibva vaita sei achibva vaenda haana kunditaurira kuti akaita nani asi akati tichataura handizivi kuti ndokuzotaura kwacho here kwaakutaura kuti akutaura manje kuti handina chi handina handina kusvitsa still izvo kutaurawo kwake kwaari kuita but kutaura zvakanga zvakanga zviripo paground right eh, toilet kuye kwekuzowanikwa makumbo emwana tafadzwa haana kutaura kuti ndakaisa makumbo emwana tafadzwa akati ndakakanda tsaga rakanga rine mafu ane ropa ona chii ndomunezi mune makumbo emwana kwakuchiyiwa naye chiripo tikatomubvunza ah, wewe muzimapudza uya chii chiri muma akati makumbo kanzi ko ndotsaga here ndakaitsaurei kuti ndakakanda tsaga rine rine ropa vanga vane confusion aa ndo vanga vachinongedzera zvinhu zvavo vega makumbo atakaona two weeks later this is mwana anengiziwa saka ari kutaura kuti isusu vakanga variko ndisu taiisa makumbo ayo ndiye ari kutaura ndiye akarakidza akatirakidza tikaenda tikaona tikatoona zveshuwa makumbo akachekwa akabviswa tsakuzizi kumwe kwacho kune kwakaita se kwasa tikapasa toilet kabisa anoti zvinhu hanzi ndaingotaura ende kusvika ndichisikuwanawo zveshuwa muine makumbo emwana icoincidence yakangoitika isitobvuma ah, mandaisitobvuma manje kuti ndizvozvo kuti ndizvo zvakaitika icoincidence kunyepa kwake anokupomera kurohwa nemapurisa mm. akaiswa pabridge andoba ah, ndikubvunza kuti inii pandakamubvunza akagara mumota mumapurisa nana murovo here
aityaka mapurisa anga akagara pasaidi paka andimatanga ari pakati pemapurisa ongo aitya mapurisa kuti abvume ngusa yasina kwandiri
hanzi ndakanga ndazvamburwa kwandiri airamba kachibvuma zvake kumapurisa kana akanga azvamburwa ya regrouping zvandiri kutaura kuti vakomana vasangana vakukwanisa kutaura kuti vakuona kuti apa ah, tingadai takadai pa tingadai takadai apa tingadai takadai tingadai takadai asi havana kuwana mukana wacho pekuita chii pekuita zvinhu izvozvo asi zvinhu zvatiri kutaura izvi ndizvo zvakaita sei zvatakawanawo isusu zvinesabudzi kuti ah zvaitwa nokuda munina wake akanga arimo munye anzani akaita suicide hmm.
Hmm. akazoita mushure menguva yakadii hmm, mazuva chaiyo mazuva chaiyo handikazivi kuti mazuva
hazvinoguita mwedzi munin'ina vatafadzwa shamba angaanga arimo munomupinza sei munyaya iyi eh, suicide note yake yakadirecta kuna amai vekunzi ndivo vakawacha chi eh, jira jira riya amai kunzi vakachajira vakakwitwa eh, haisi mhosva yedu haisi nyaya yedu idare rinenge ichiita zvinhu zvaro amai vayo vai kuti vabatwe havana kubatwa kwamuriwo topota azvizivi zvese zvaari kutaura zvakazonzi eh, mukomana akaona vachigeza kugadheni akaona vachigeza chinhu vachibudisa mvura tsvuku vachibudisa mvura tsvuku ndiye akabva abviswa kupi kumusha uko ndobva atsogerwa basa kuglenville kudiriro kune umwe munhu atinoziva ndiwo futi ti saka amai vaigara vachimuita se vari kumufonera amuna ari ari pabasa uchida wedoba akabvunza kuti iwe kwamai vako vanoramba vachingokufonera fonera sei uri pabasa zvikanzi ane nyaya iri kunetsa kuti ndakarohwa nemapurisa nenyaya yechi yekushaikwa kwatapi zvikanzi asi pane zvavanoziva here uyu mukomana ndiye akabva ataura ndakaona vachiita sei saka vakanditi ndiuye kupi ndiuye kuno kuchi basa ndakaona vachiwacha saka vandibvisa kundiri kuno basa uyu ndopa akati a ah, iwe ndobva abata vamwe vedu vakunge vari kunozvikanzi pane munhu handinaye kuno kwakutsara nyaya vani ekwamuri vanhu vachibva vaita group sathaton tsauya nemunhu ane zvaari kutaura ane zvaari kuziva kupi kumri amai vakanosungwa nesathaton mumbu wemwana vati kuti mwana wayo azowanikwa nemapurisa apresent izvo zvake koti was nowhere to be found until today hatina kuzonzwa nezvake kana kuziva kuti akaenda kupi zvakafamba sei mai vaye she was acquitted asi mukomana uyu ndovati ah kuna tsamba iri zvimwe zvacho hama dzacho dzakachengeta imwe information yakanga iri muti mutsamba mutsamba iyi zvakataura chiti akati kuna amai katsandei Eh, mwari akukomborei nezvamakandiitisa munin'ina wani tafadzwa mm, shava tafadzwa vakanga vari vese pahwapa the previous chii yashaika chii yashaika mwana mm. saka kurambawo kwavari kuitawo asi isusu pachedu mune zvatakaona eh, kunyange zvisina kuenda mukuti eh, vane mhosva kusanganisira nezvakakwanisa kuzopinda mukuti nezvavakataura ivo eh, vane mhosva so vari kutaura zvina kana basa zvese vari kutaurawo zvakuva zvinotorwadza zvekutoshaina zvekuti vanhu vangadai vatorakidza remosi nekutaura chokwadi
pakabuda judgment hmm. vachinzi izvo makutongerwa rufu hmm. imi mamuri kwerokoti pakataurwa nyaya iyi muchivatarisa imimi pabody language hmm. vakaita pavakanzi izvo mutongo wenyu ndokutongerwa rufu kumwe akatarisa pasi akadai shamba akatosigirira akatotsikirira achiona chamba achitsikirira chakusikirira chii pari kutorwa zvinhu kudai kuti utongerwa rufu hmm. bad kuimimi makanzwa sei pavakaora tivapuwa mutongo worufu imimi makanzwa sei eh, zvekupuwa mutongo he zvinhu zvakatifadza sekuti tasvika kumagumo kwechi kwenyaya asi takanga tisina chokwadi chatiri kudana nhasi ko kana vari vanhu ava ngataure chokwadi kuti zvakafamba zvakadai zvakadai zvakadai zvakadaiuye musoro wemwana uri kupi kana akarasa kana akaita sei titaziva kuti ndivo vanhu vanofanira kutiudzai kuno tiudzwe nemapurisa kuti zvakazodai zvo nekuti vanhu vacho varipo vakaita chii saka nekuti vada kufa vakachiramba kuti hatisisu saka vakutaura zvisizvi vakutaura sone mhosva dare rakaita zvinhu zvaro mapurisa akaita zvinhu zvaro vanhu vese vari kupunira kuti vakazonidai vakazonidai bcause mapurisa aita basa ravo munoti chii nekubviswa kwemutemo wekuti anenge aineowanikwa aine mhosva yekuponda hmm. naiyewo atongerwe rufu wakabviswa kwanzifanira kunga vachiita life in prison e, mutemo uyu wakanga wakanaka waidzivisa kuti usave nezvinhu zvakadaro ndofunga munhu aikwanisa kusvika kuti ndokwanisa kuita kutaura kanike kwake kwari kuta kuti ah, mahwani vandandiri asi isu hatingakwanisi kumisa process kana kuramba process yenyika nemafambiro airi kuita vamwe vakuru vanenge vaiziva kwatakabva kumashure nepatavi nekwa tinofanira kutarisa tichienda chii tichida isi tiri kutenda kuti akomana akapiwa mhosva yavo akapiwa mutongo wavo waenderanawo panguva ichi mm. eh, tinoziva kuti eh, mataura kuti tapiwa makore senior anga ari eh, ndingati munhu wenyu zvekudaro Iye zvino izvi mhuri yasiiwa na naTapiwa Makore Senior eh, iri kuzvitambira sei uyezve imimi eh, muri kufambidzana nawo sei, ukama hwenyu hwakamira sei, pane kutaudzana here apa kana kuti Pature nemukaha uripo pakati penyu naiwo kutanga kwakaitika nyaya kusvika tisvike pazviri nezvino nhasi nekuzomudziridzo kwayaitwa nawo ukama hwenyu hwakamira sei eh, isusu hatingati pane mukaha sekudaro nekuti isu pataa tingori ndo patingori pamusha ipapo ivo vakauya tichita zvatiri chita tinongoitawo zvatiri kuita chii navo titi tiri pamwe chete ndofunga hatina mukana wekuti timbotaura nyaya iyo kuti pamwe chete kuti mukoma zvakadai makadzingekana kuti makati zvakatidzorana mashoko kudai hatina pata asi zvinongooneka pamuri kuti ah, pane kachihapasisiripo mm. patakanga tiri pakasununguka paye kumashure paya vana vake tinoonana navo Ndinotaura navo havana musi uya vakaita se vakatiparira hapana chavakatitadzira vakatadza ndimukuru. Mm.
Pane nyaya yeku yekutsva kwedzimba dzevavira mm. mungatondodzero yakafamba sei? Mm, nyaya yekutsva yedzimba iyi kwandiri itori drama because ndakanga ndori kumusha hana kutombozviona muna ndakarara kana ndakaita sei eh mapurisa akatozobva kuno kuharera ichiuya kuzo kuna dzimba dzatsva pamwe muri kudzitsirwa evidence eh, ndivo akatouya nepamba vachitoda kunoona dzimba dzatsva ndokuziva kwandakatoita kuti dzimba dzakaita sei dzimba dzakatsva
apa dzakatsva ndiani neani vari matwins eh, eh, tapiwa neyatwins vakapisa atizi hapana isi akatozongonzwa yanyaya nemapurisa akatobva eforensic akatobva ndo akatouya nepamba vaitoti ndonyaya tafambira muvillage taasina kumbozvinzwa isi takarara tipu panango taingogara panzvimbo one mm.
dzakatsva after how long unoremember ah, time and can't rememberbva pane pakaitika nyaya it was just uh, just after kusungwa kwa pakazotorwa thanks achinzi akukweseni wo unenge unzi macho ndo pakazopiswa dzimba thanks anotiwo chii maererano nemwana wababa vake ushu nezvaakaita izvi mutwini wake iye zvezvaanotiwo chii panguva yengoto takangotandaroo zvedu kana kuti tabva panguva yekuti ava vatongerwa kuti ngani yavo ngavaiswewo demo eh, akambotaura kuti from the start silver nhamo zvichitizidya paakangoridza neava vaiti topoto papicture paive hmm. that was that haana chimwe chinhu chaakambotaura kana mukange muripo muri mese never said anything until today hmm. saka toonana tirongoitoo zvinoma mukoma mukoma hmm.
Pane mashiripirete here akambozoonekwa eh, kubva pashaya mwana 5 years ago? Hapana chatatisaona isu, hapana chatatisaona. Batsira. Ah,
eh, mubvunzo wangu ndewekuti eh, imimi wose mhuri Mm. nyaya iri kutaurika Ah, pamunenge muchidiscasa Eh, munenge muchishuvira kuti hurumende ingaite sei nevanhu vakadai so eh, kana kuti situation yakadai so eh, pane mashoko ekuti dai ndiri apa ndadai ndadai so dai ndiri ndiri apa hai ndaiti zvinzwai imimiwo semhuri pamunenge muchidiscasa munenge muchimbo zvipi zvezvamunofushuvira kuti a ah,

eh, nokuti nyatsotarisana kuti imagine kuti tese toti mukoma mukoma eh, zvakapera zvakapera hatisi pamusha ah, pachiri kuti pachiri kuti remei pachiri kuti remei hatisati akwanisa vekumhuri kwedu isu vanhu takamboita interview nectm vachizotaura zvavaitaura vakatibvunza mumwe mubvunzo wekuti imimi kuri kunzi kuripwa mungade kuripwa zvakadii ah, isusu hatina kana nyaya yekuti kuripwe fana chatoda kumboripwa isu eh, akafa achazviitira zvinhu zvani zvake ega mm. isusu chatiri kuda isusu tachida chokwadi mm. zvinoita kuti titise tisvike panoti apa ndopasvikaita chatinofanira kubva kuvanhu ivava vakaita chizvinotaura kuti aiva takadai tikadai tikadai tikadai tikavakumbira kuti ah, mimi kana makwanisa kutigarisa zvamaita izvo mutadze utigarisa ufuti nawo kupi prizoniko kuti vabvunze kuti zvakafamba sei but zvisati zvaitika kana zvavichaitika kana zii ndo vakutowana platform yekutiudza zvavari kufunga kuti havana musha ndivo ndo vatoo neplatform yekutaura ndojournalism yacho yamakuitira zvingadara ah tongoti maprisons tinopinda maprisons ese hmm. majournalist akawanda anopinda kana aina ztn vanopindawo hmm. vanoda kuinterviewa vanongovolunteawo hmm, vari mukati imomo eh, asi dai kwava kuri kunzi imimi mawana mukana wekutaura nemwana wenyu tapiwa makore nezvakaitika izvi mai muti aite sei
aisiusi kudemand the truth zvida chokwadi kubva kwaari inozi akatirakidza picture aiwa taakuda ari kuna tapiwa mushakabvu mm. right kuti mawana mukana wokutaura nemhepo yake mm. mai muti aite sei Ayoda rende rake.
Zvozvataura kuti aiwa isi asoda kuripwa ati tungamire zvinhu zvake isu. Kuti tipe mombe tipe mari tete aiwa. Zvombe yachero gore ripi pazvaitika ipapo. Ngazviitire zvinhu zvake ika. Zvikubuda pachena. Pamwe ndokuti chokwadi chiwanikwe chinobva kwaari. Kuzi kutaurwa nevanhu vanotaura zvekunyeba. Nekuda kugadzisa pavanoda kuita se pavanoda kuenda napo. Hmm. Atingati here tapiwa akatanga kurwisa nyaya yake hmm. nekuti Mukusachenjera ikoko kana kupusa ikoko mm. kuburitsa picture muchiratidzwa mm. hatingati vanga vapfekwa here nemumweya wemwana wenyu ndozana kutaura pai kuti vanga vatoputirwa pamwe picture vaida kutirakidza vanga vaina kutuma picture kaya asi vakazotirakidza isirii eh, eh, eh. nokuputirwa kwacho kwavakanga vatitwa nouyo ari kutaura kuti ndakaisa ndakaisa ndakaisa tsagari neropa tosvika kuti tikuona mune makumbo

Eh, sorry mukoma asati vabvunza eh, pane pamataura muchiti mm, mamuchida kufesana nemukomana mhm. ataure chokwadi eh, mukana here wamukukumbira kuti maybe muchitaura naye izvezve mhm. kuko kunzi anenge achizonosangana nevideo yenyu mhm. mashoko api amungani muchizomutaurira kuti Mkoma maybe sevanhu vakakura vese eh, mashoko amunogona kuti maybe angapindewo pamoyo pake apavhura moyo ndeapi mashoko amungamutaurire semukoma wenyu amakachengeta kwemakore akawanda maybe anga achikushungurudza anoda kuti muti mukasangana mukoma wenyu munogona kumutaura eh, pamashure pataikumbira kutaura apa isaida kutsvaga kuti tinzwe chokwadi kubva kwaari tine chimwe kubvuma kuti eh, ndiwo apari vemusa asi nekuramba kwaakuita iyo nyaya yakatongwa kudhara akatongirwa akapiwa mutongo wake kureva kuti zvimwe zvataifunga kuti tinokwanisa kutaura naye panguva ina hazvichaita sei zvaovatikwa nemaevhins takutongoti a ah, kumwa zvamakaita ndizvozvo mwari wenyu ndiani wekuzai nepasi penyu mukomana uyu paakaenda ndipo pasi pasi ndo panoita sei ndo pachapindura ndo pachataura zvazvemweya hazvisi zvedu izvo isa hatikwanisi kuvatonga hazvina zvatinokwanisa hatina simba asi izvo takaona patakasvika nawo ndipapa nemafungiro edu nezvatakaona ndizvo mukoma akatikanganisira
mukoma akatikanganisira kupinda mumaprisons kune inonzi family week mm. inogona kurequestawo mm. kune maofficials eh, mm. kuti pane zenge paitwa eh, eh, family week tinoda kuzenge tichipindawo kuti tikwanise kusangana nemukoma wedu ari kutaura kuti a ah, ini handina zvandinoziva panyaya iyi tine zvimwe tinemwo mubvunzo yatinoda kumutavhunzawo kana kumuonawo unomobana handifunga kuti zvichingarambidzwa izvozvo haa ndofunga kuti uri mukati nyongo pari zvino unoda munhu ari kurakidza rimosi kuti asori ah, ndakakanganisa eh, munogona kuita sei munogona kuita sei munhu ari kutoramba kuti handitiziye mm. asi dare rari kwanisa kuwana bho wekuti ndiwe mm. isine wedu wepaground vataona kuti ndiwe mm. uramba uchiramba chatizozisiya kupasi isu hati pari zvino hatikwanisi kuti tinotaura naye zati achifunga miri mukati menguva pamwe zvino
mhuri yezimbabwe ava ndibaba munini vanga vachitsanangura Chakaita kuti Tapiwa Makore ange ari mukati akavharirwa. Ndofunga vakawanda vakaona vhidhiyo raTapiwa Makore Senior achiramba nyaya iyi achiti ini handizvizive, kana vachida ngavaende kun'anga, kana ichibata indibate, kana kuri kunzi inotumira gudo rigouya kuno kujeri kwandiri rouya richindiudza kuti ndiwe wakaita izvi, inini handina chandakaita. Ivo vanofungidzira kuti vanhu havasi kuziva kuti sei vakavabatisa vachiti ndivo but e, mhuri yake iri kutsanangura iyo kuti e, pane picture raakanga ainaro rakanga rakasiyana nerakanga rine vamwe ndo rakapa kuti vanhu vafungidzire kuti ndiye nekuti ivo vanoti picture raanga ainaro e, rakanga rine e, background yairatidza kuti mutumbi wakanga wakaratidzwa wakararariswa pane jira. Picture ranga rine vamwe rairatidza kuti mutumbi wanga ungori pasi ende wakasviba.